F'dak iż-żmien, Ġesù u u jallimhom qal ukoll Iftħu għajnejkom mill-kittieba li jħobbu jduru mat-toroq bil-biesi twal, jixtiequ min isellmilhom fil-pjazzez u fis-sinagogi joqogħdu fis-siġġijiet ta' quddiem u fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet. Iberbqu ġid ir-romol u mbagħad għal wiċċ in-nies idumu ħafna jitolbu. Dawn jieħdu kundanna aktar iebsa. Kien qiegħed biswiet it-teżor, iħares u jara Xi flus jitfgħu in-nies fit-teżor. Bosta għonja bdew jitfgħu ħafna. Resqet waħda armla fqira u tefgħet bixtejn żgħar, jiġifieri xi tliet ħabbiet. Hu sejjaħ id-dixxipli tiegħu u qalilhom, Tassew ngħidilkom li din l-armla fqira tefgħet aktar minn dawk kollha li tefgħu fit-teżor. Għax dawk kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom, imma hi fil-faqar tagħha tefgħet kulma kellha, dak kollu li kellha biex tgħix. Il-kelma tal-Mulej tifħil lilek Kristu. Ir-reliġjon x'inhi? Ġesù iwissil id-dixxipli tiegħu kontra it-tip ta' reliġjon ħażina. Fil-waqt li jikkundanna lil kittieba l-esperti reliġjużi ta' żmienu Huwa jwissi kontra tliet affarijiet, ix-xewqa li tkun u tidher prominenti minflok tgħix f'servizz bla egoiżmu lejn l-oħrajn, ix-xewqa li tkun irrispettat, u rikonoxxut u li tfittex l-istima mingħand l-oħrajn. Minflok tfittex li tippromwovi it-tajjeb tal-oħrajn permezz ta' servizz b'imħabba u b'umiltà. U t-tielet, li tipprova tuża il-pożizzjoni tiegħek anki dik reliġjuża għal gwadan u l-avvanz personali. Ir-reliġjon vera hi li tirrelata ma' Alla u mal-proxxmu tiegħek bi mħabba, b'unur u b'qima. Il-Mulej ipoġġi l-ispirtu tiegħu fina ħalli aħna nkunu mimlija bil-ferħ tal-preżenza tiegħu, bil-ferħ tal-qima vera tagħna lejh, u bil-ferħ tal-għotja tagħna bla egoiżmu bi mħabba għall-oħrajn. Il-qima vera lejn Alla twassalna biex nagħtu bil-qalb, kemm lil Alla kif ukoll lill-proxxmu. Ġesù għallem lid-dixxipli tiegħu lezzjoni drammatika fejn tidħol lotja bi mħabba. L-imħabba ma toqgħodx tikkalkula Hi tonfoq bl-abbundanza. Ġesù wera dan il-punt lid-dixxipli tiegħu filwaqt li kienu bilqiegħda fit-tempju josservaw lin-nies jitfgħu l-offerta tagħhom fit-teżor. Ġesù faħħar l-armla fqira li tat l-iċken offerta meta mqabbla ma' dik tal-għonja li taw offerti ta' ammonti akbar? Kif jista' xi ħadd li hu fqir jagħti aktar minn xi ħadd li għandu ġid bil-bosta? It-tweġiba ta' Ġesù hi sempliċi, L-imħabba hi aktar prezzjuża mid-deheb. Ġesù għallem li meta wieħed jagħti Irid jagħmel dan minn qalbu. Offerta mogħtija kontra l-qalb jew biex wieħed jidher tajjeb għal quddiem in-nies titlef ħafna mill-valur tagħha. Imma offerta imqanqla mill-imħabba, bi spirtu ta' ġenerożità u sagrifiċċju, trendi ħlas kbir fis-sema u hi imprezzabbli. L-ammont jew id-daqs tal-offerta mhux daqshekk importanti daqskemm l-istess offerta se tiswa lil min qiegħed joffriha. L-armla fqira setgħet żammet imqar munita waħda minn dawk li tefgħet Imma minflok hi tat bla ħsieb ta' xejn kull ma kellha. Ġesù faħħar lil xi ħadd li bilkemm ta sold somma tant insinifikanti għax kienet kull ma kellha biex tgħix. Dak li aħna għandna x'noffru jista' jidher żgħir jew ta' ftit valur, imma jekk inpoġġu kull ma għandna għad-dispożizzjoni tal-Mulej, Minkejja kemm dan jista' jidher insinifikanti, Alla imbagħad jista' jagħmel bih aktar milli aħna nistgħu nimmaġinaw jew nikkalkulaw. U inti, skoprejtu u qed tgħix fil-ferħ u l-libertà ta' min jagħti lil Alla u lill-proxxmu bi gratitudni u bi mħabba? Mulej, kull ma għandi u tijak, jinnofrilek li l-nifsi u kull ma għandi. Nofrijomlok minn idejn Marija Santisma, li bħala ommi tenni biex indawwar il-ġid kollu li inti ipprovdejtli għall-użu tajjeb u għaqli, skont ma tixtieq minni int, għall-glorja tiegħek. Grazzi, Ġesù. Grazzi, Marija. Amen.